Әссәләмәгаләйкүм, җәмәгать! Нәкъ 60 ел элек Юрий Алексей улы Гагарин беренчеләрдән булып галәмгә юл тоткан. Ә без исә шул уңайдан Шиһабәддин Мәрҗани исемендәге икенче татар гимназиясендә беренче татар аэрокосмик инженеры Надир Баһаюев белән очрашуга килдек. Кызык булыр. Уникенче апрель көнне, беләсез, истәлекле вакыйга кешелек тарихында да, бигрәк тә безнең ил күләмендә. Кешенең космоска очу уңаеннан юбилей дата, шулай бит, әйме? Көмеш кан да, беләсез. Шушы көн уңаеннан да һәм инде безнең үзебезнең гимназистыбыз, шушы гимназиядә, әлеге гимназиядә укыган шәхесебез, сезнең кебек укучы, әлеге парталарда, парталар артында утырган һәм инде шушында укып чыккан егетебезне Сезнең белән таныштырырга чакырырга булдык. Ул да булса Надир Багавеев. Бүгенге көндә, э, димәк, Багавеев Корпорейшн дигән оешманың э, җитәкчесе һәм аның хуҗасы дисәк була, ягъни татар халкының Илон Маскы дип әйтсәк.
Илон Маск Американың Надир Баһавиева. Сөйли башлыйм инде. Мин менә гимназияне бетердем, КАИга бардым, КАИны бетермәдем, Америкага гаилә белән киттек, анда армиягә бардым, механик булып, вертолетлар өчен, аннан соң университетка барып, Aerospace Engineer булып киттем. Аннан соң өч компаниядә эшләдем, аннан соң үземнең стартапны башладым Кремниевый долинада. Хәзер мин Казанга кайтып, монда инженерлар эзлим, бергәләп конструкторлар бюросын төзибез дә мондагы аппаратларны Америкага алып барып экспортлыйбыз. Яхшы итеп өйрәнегез һәм. Бәлки бергәләп конструкторлар бюросын төзибез, фән үзәген төзибез һәм минем зур программа бар, 50 елда йолдызат, звездолет, төзәргә. Аны космоста төзәргә кирәк, ул ун мең кеше өчен. Әмма аның башлангычы ул конструкторлар бюросы һәм фән үзәге. Биологияне, физиканы һәм оптик санакларны. Казанда татарча фәнне алып барып төзибез. Надир, менә әгәр дә менә хәзер күзалласак шулай, менә күз алдына китерсәк, хәзерге балалар, алар видеоблогер яки Моргенштерн буларга хыяллана, им- имештер ничек. Нишләп? Ә менә әлегрәк алар янгын сүндерүче, э, м, шул ук космонавт булырга хыялланадыр. И Нәрсәгә үзгәрде ниләр шулай? Нәрсәгә, менә сәбәбе нәрсә аның? Беренчедән, компьютерлар, минемчә, бер кешене миллиард тапкыр кабатлый ала, шуңа күрә кешеләр, Камера алдында кылану ул җиңелрәк, әлбәттә. Минемчә, шулай ук теге кыюрак булырга кирәк. Кыюлык ул кешене дөньяда болай итеп тарата, бүлмәдә бер нинди камера алдында бию урынына, дөньяга барып, үзебезне космоста тарату Таратуны үстерергә кирәк дип уйлыйм. Менә шуны үзгәртергә кирәк безгә. Э, Кытай юлы белән бармаска, ә татар юлы белән барырга. Беренче татар космонавты э, галәмгә кайчан очачак? 10-15 э, елда без конструкторлар бюросын төзегәч, ракетаны төзегәч, очырбыз инде. Ә менә әгәр дә мин, әгәр дә, мәсәлән, мин сиңа шул ук сорауны икенче елны бирсәм, әйме, син, бәлки, аның вакыты кыскарыр, мин нәрсәгә, нәрсәдән чыгып әйтәм, тикшеренүләр, бәлки, ниндидер тәҗрибәгә таянып, әйме, бәлки, вакыты кыскарыр, шулай бит? Минемчә, халык, идарә итүле кешеләр һәм без бергәләшеп, берләшсәк, тиз итеп эшләсәк, аны биш елда да бетерергә була. Иртәгә Иртәгә унөченче апрель, изге Рамадан ае башланып китә. Менә синең дингә карашың ниндирәк менә? Беренчедән, бөтен ышанычлы, ышанучы кешеләргә изге Рамадан мөбарәк булсын. Һәм алар аерылган дин, динне һәм ышанычны исбатларга булмый, аңа ышанырга кирәк. Шуңа күрә теләсә кеше Аны башында аерып, математиканы монда тота, ә ышану, ышануны өстә тота. Мәсәлән, мин космоска барып, бәлки анда Алланы табырмын дип дигән сүз дип уйлыйм инде. Соңгы сорау, ак дәфтәр, белая книга.